An et freet mech, datt eng zweet Kéier ageschalt hutt bei Supermareka. Et jo och dann emol als éischt décke Merci fir de Feedback vun der éischter Episod. Haut maache mer dann déi zweet Episod an ech giff soe mat der Fra krut, Wat haten se deemools net esou? Da maache mir et wéinst richteg nun em eng Kéier hei d'Prinzessin Peach eraus an fueren un d'Hirschematte. Also wéi gesot, Fraequote war deemools net all ze gutt. Wann dat do Spill haut zu Deskis erauskomm, ech spillen natierlech mat dem Peach de Flowercup, also ech hu schonn alles hei gutt iwwerluecht a mir gi lo gläich hei op Schoko Island I, ech menge souguer Schoko Sumpf oder esou gëtt déi och genannt am Däitschen, an da kucke mer mol wat dat Ketti esou hei drop huet. An ech hat lech ugeschwat, déi huet zum Schluss hunn ech gesot, sollt mer e bëssen oppassen do, déi Siegerehrung déi ass effektiv Dir laacht elo vläit, mee déi gouf zenséiert. Wisou? Ma a Japan huet et eben esou ausgesinn, wann de Bowser d'Schampesfläsch krut, huet de Bowser se wuertwiertlech gesoff. An och mam Peach, hatt huet gegluckt gemeet an d'Peach krut dann eben e rout Bäckelcher. Ech kucken dat och elo mol hei, iech iergendswéis an de Video mat anzebauen. Also et ass wierklech, ech hu misse laachen, wéinst esou Klengegkeeten huet deemools Nintendo nach zenséiert. An hautzedaags, ech mengen, wann s de esou Horrorspiller oder esou kucks, da gëtt bal näischt méi zenséiert. Dat war eben 1992, 1993, wéi gesot, d'Japaner haten do onzenséiert Saachen. Dir wësst jo, fir mat de Pokémon-Kaarte mam Slima, deen dann ënnert d'Jupe kuckt vun enger Madame, ech loossen d'Szenen, dat dann och hei europ weltwäit zenséiert gouf an esou. Dat ass dann déi Geschicht, déi ech wollt haut eng Kéier uschwätzen. Also ech hu misse schmunzelen. Deemools hat mer nach ganz aner Problemer anscheinend wéi haut. De Problem war eben do Nintendo hir. hir Rechter oder einfach hir Kontaktlein, hir Codeline ass esou einfach, fir sech ze erklären. A mir sinn hei gutt am Gaang, ginn an d'fein Lab. Wéi gesot, et ass erëm am Ufank mat 50 Kubikhainer d'Ganzt hei gemittlech begréint. Steet nach ëmmer riicht. Dir gesitt och iwwregens, datt de Bous eis hei ënner d'Jipp wëll kucken, huet wiertlech, de Yoshi hëlt säin Gackelchen och hei eraus. Et ass zwar réischt Chrëschtdag, net schonn Ouschteren. An jo, esou méich ech dann och gären e Shortcut. Do war nach e klengen Notten, déi mer kruten, an domat ass déi éischt Pro schon ofgeschloss. Mee wéi gesot, dat do ass eben déi do Zeen, déi ech wollt undeiten, an ech schneiden se iech carrément hei eran, well mir jo da wierklech wat Pinglechste waren. An da gesi mer Peach am Hannergrond mat der Flagge mam Fändel ënnert der Finish Line. An der nächst Course schwätzen ech dann emol en anert Thema un.

An ech genéissen grad einfach déi Musek mat iech. Sou, dat war de Peach seng Musek. Wann et gewonnent, dann maa mol e bëssen hei spookyméisseg Ghost to LA 2 eng Kéier an d'Hirchen dréinen. An jo, déi Streck hei huet och ëmmer sech dass of seng Streck. Ech soen iech éierlech, ech hu Respekt fir hier op der Wii gehat, an hei hunn ech se nach méi. An voilà, mir dréften hei e bësse riwwer. Et si wierklech och ëmmer Coursen, déi dauere just eng, zwee Minuttercher. Wierklech, d'Siegeréierung dauert méi laang wéi d'Course vun deem eis. Ech wollt eben dat nächst Thema uschwätzen, dat sinn d'Items. Wéi gesot, et ass extrem limitéiert. Mir si mol am éischten Aecap-Deel. Dir hutt et jo och scho gesinn, Red Shell, Green Shells kenne mer schonn alles. Hei sinn och spezifesch Items, déi wäert ech och eng Kéier ablennen. All Charakter huet sou e spezifescht Item. Wann d'Peach eise Géigner ass, dann gëtt et och Shrooms, mat deene mer schrumpfen souzesoen eise Géigner. Mee dat spillt um aktuell keng Roll. Mir och Banannen. Äh, do gesinn och, dass just ëmmer eng eenzel Bananni mer do hunn. Dass net mat fënnwer Banannen oder dräier Banannen nach déi Zäit anscheinend gaang. D'Fieder, déi huet, jo, mat där fält se do net erof. Déi huet hei nach hir gutt Zäite gehat. Dass duerno mat der, mat deenen aneren Deeler wierklech eescht si of, äh, wéi soll ech erklären, einfach, einfach out gewiescht eng laang Zäit. Jo, de Schrom kenne mer och hei ëmmer d'Fieder eng Kéier kuerz am. Bild, De Stär, de Blëtz an de Geescht hu mer och nach net allzevill gehat. Mir jumpen eng Kéier virum Bowser a mir gesi lo vläit eng Kéier, och wann dee seng Bullen do raushänke léisst, also seng Feierbullen, net eppes aneschters. Dat kann hëtzeg wiergoen, also och wann hatt hei dréint, eis Ketti, eis Peach, eis Prinzessin dréint scho wierklech. paar Mal an domat em och hei Ghosts Rally 2 scho mëttlerweil iwwerstan. Wéi gesot Items net all zevill Auswahl, dat waren 8 Stéck wann ech mech net ieren an hautzedaags och eppes wéi d'Vollek am Mak hat 4 oder sou Zeene gouf Gott sei Dank deemoos nach net an och einfach d'Rotation wéi een d'Items ka kréien ass och eng komplett aner. wéi mer se aktuell hautzedaags kënnen, kennen, pardon, ech hunn et jo och virdrun eng Kéier am éischte Part, mengt Chic krut e Stär op eent, op eng Kette ze zéien, also et ass wierklech schonn konfus dat Ganzt. Mee wéi gesot, Marquardt huet och deemools missen nees emol e Fouss faassen an der Gaming-Zeen, wann et deemools schonn eng Gaming-Zeen gouf. Déi Zäit bass de jo als Nerd nach wierklech ofgestempelt ginn. An ech hun dann emol Donut Plains 2, déi Streck misst der och kennen, rem eng ganz schéi Streckdatei och, an dann hun ech dat Thema eben ugeschwat. An do fir de Rescht bessen och hei nach iwwert d'Charakteren ze schwätzen. Ech blenden dat eben elo mol eng Kéier an, hun och e bessen Zäit fir iech dat eng Kéier ze presentéieren, wéi dat ausgesäit mat den diversen extra Items, déi der ka kréien. Also et ass eben den Thaddeus Broos. Hei gëtt e ugewisen, dat sinn d'Stären, déi en dann huet. The Dragon and the Lady hu se dat deemools genannt, Yoshi an Princess Peach mam Poison Mushroom an Egg. De Bowser gesi mer elo déi ganz Zäit haut mat der Fireball, Donkey mat der Banann, also de Showdown hunn déi genannt gëtt. An dann d'Small Guys, Koopa Troopa, mam Green Shell an Poison Mushroom, eng Kéier fir den Toad. An do gesitt der wierklech all Charakter huet seng eegen Abilities do krut. Also se hu scho wierklech eppes probéiert, muss ee wierklech soen. Zemools ech einfach genial fannen, wéi de Poison Shroom einfach vergiess ginn ass iwwer d'Joeren. Dat wär jo schonn eppes Cooles, wann de Charakter, natierlech de Schock huet seng Ability do krut, mam Kleng ee schocken. Hätt awer och cool fonnt wanns de sou Shrooms déi bal ähnlech ausgesinn hätten einfach sou d'Laachen oder en granzegen Gesiichtsausdréck dat extrem schwéier ze erkennbar wier, da wären d'Leit net sou sou gäizeg fir de Shroom nach ze kréien well se sech net sécher wieren ass dat do elo richteg oder falsch ech hunn also do elo e bëssen d'Potenzial leider am Spill verluer, jo der kann sech och mol selwer green snipen hei also do gesitt der et wann d'Peach duerchdréint dann dréint et wuertwiertlech hei duerch. A fir de Rescht kann och eng Kéier ebe soen, mir fighten ëmmer géint dynamesch Charakteren am Fong hei. Dat erklären ech iech och eng Kéier am nächste Video um Englesch, éicht wat ech do d'Grafik da weisen. Dat iert d'Spill sou programméiert ass, wann s du dee Charakter wiels, dann hues du och déi Géigner erëm. Dat ass wéi gesot fir nächst Episod, wou ech d'Grafik weisen. Ech hu elo genuch Grafik scho fir haut hei agebaut an et ass och Chrëschtdag haut. An ech mengen mir halen et e bësse méi simpel dat Ganzt hei nach. Sou et gëtt mer och hei bësse schon dronken. Kann nach eng Kéier d'Charaktererei soen, also mir och do d'Maulefen, de Monty Maulef oder wéi den nach ëmmer genannt gëtt. Ech muss just eng Kéier den Term elo kucken. Goffer huet en op op Englesch geheescht. Ech géif et einfach de Monty nennen. A voilà, mir hunn et erëm gepackt op déi éischt Plaz ze kommen an hu schon dräi vu fënnef Courssen haut duerch. Also ech sinn haut kengem Rosen, deen op de Chrëschtdeeg elo dat net hei kuckt, vläit méi spéit. Mee ech muss generell soen, et huet mech wierklech gefreet, datt Der mer via privat Noriichten oder och souguer am Discord selwer oder hei an den Youtube-Kommentarer geschriwwen hat, dat de Video zimmlech gutt war an dat mer zesummen dat Spill hei nach genéissen, soulaang et nach agreabel ass. Well ech mengen, et muss een net predictable gutt sinn, dat een weess. Ech gi soen an zwou oder dräi Folge gëtt dat da richteg toxesch, da vergréissere mer nach déi gutt Stëmmung hei iwwer d'Feierdeeg an mir gi e bësse scho toxesch op esou en Bowser Castle zwee hei. An ech muss lech wierklech soen, déi Bowser Castlen, grousse Respekt, se gesinn zwar extrem easy peasy ausdesignt, mee ech hu meng Schwieregkeeten do gehat an dir gesitt och elo wisou, well ech ëmmer esou komplett an aus dem Eise muss hei goe fir Net iwwerall widderzeknupn, och de Bouseweter schéngt scheinbar seng Proll op senger eegener Heemstreck. Also gëtt och keen Heemvirdeel hei fir de Bouser. Oder vläit dach, dat gesi mer. Hei hänkt iwwregens grad d'Hanne, Dir gesitt dat jo och grad op der Map ënnen, huet sech do komplett verrannt. An dann hëlt de Bouser elo carrément op, Dir gesitt dat do, wierklech Cheat-Modus vum Feinsten. Op d'Bänk huet dee sou e Speed drop. Gouf kee Goldschrumm déi Zäit, ech weess net wat dat do programméiert war, mee dat ass dat ass erëm esou programméiert wéi ech dir et do erkläert hunn, wann s du Peach wiels ass Bowser eben däin Erzfeind. Wisou? Ech mengen dir kennt d'Mario Geschicht, de Bowser ass ëmmer dee Béisen deen Peach da kidnappt fir no zäi Rack ze kucken an hunn ech dat gesot? huet d'Peach a gekuckt. Wou ass se scho rëm an der Feldtäschong erof? Ass och do close Geschicht fir de Rofzählen. Mee wéi gesot, déi Streck huet et a sech, gesäit mega simpel aus. An och déi Steng wäerte mer elo nach heiansdo mierken, also d'Hommes, net d'Steng hei ronderëm, déi maachen eis och scho Problemer, zemools ech hei Zickzack sou fueren. Also et ass net Conduite accompagnée, wéi ech deemools mäi Führerschäin geleet hunn, et ass super Mare-Kart. Ëm Gottes wëllen, ech hoffen mäin Fahrlehrer vun deemools kuckt mer net no. An d'Eltere, jo Gott se Dank, souwisou net, soss hätte se mer de Führerschäin, wuertwiertlech, zerrappt. Dat mol dozou. Also, wann een dat Spill wierklech gutt hikriie soll, mäi Respekt huet en. Wann een eng Kéier mol um Youtube-Channel hei presentéiert ginn, kënne mer gäre maachen. Ech si fir alles oppen. Ech spillen dat hei just aus Spaass, einfach fir d'Spill eng Kéier ze éieren. D'Spill huet jo 30 Joer, ech hunn e mëttlerweil 30 Joer. Den Alter war deemools eppes Schéines, haut ass en net méi esou schéin. An ja, mir hunn hei klenge Fight, wéi et ausgesäit, mam Bowser. Dee fir doch schéi zickzack hin an hier. An da kuck mer mol, ja, vläit net erëm erofzefalen. So Feier ka bësse waarm sinn, mee Peach huet anscheinend gär, datt et hot ass souzesoen. Net nëmmen hatt, mee och säin Ëmfeld. Wann ee gären am Feier stierzt, da loosse mer d'Peach dat alt genéissen, wéi et op Englesch géif enjoyen. Lech Läppei, also et gëtt wierklech mol eng Kéier Kopp an Kopp-Rennen hei. Bouser Castle, Bouser huet bësse Virdeel, mir hunn do wierklech de Bousergaart bësse gedréckt. Och hei erëm scho mat dem Tromp Chance dat d'Stëll net geplätt gouf. Ech wollt do e Tromp snipen, ech weess net wat ech grad do fir eng Idee hat, mee wéi gesot ass bësse grad Pressure och do fir mech fir dat do ze packen. Mä wann s do scho erëm net widderkënns, dann ass d'Course gelaf. An da musse mer schonn hei fighten, fir net op déi fënneft Positioun oder esou ze kommen, mee dat klappt. Mir ginn Drëtten, de Bowser gewënnt doheem, huet also Heem fir Dir gehat, a mir ginn eng Kéier Drëtten, et ass näischt geschitt. Mee wa mer Fënnefte gi wäeren, wéi den Donkey esou grad sad dragekuckt huet, da hätte mer misse d'Course nach eng Kéier fueren. Ass awer net fir dëse Part. Wéi gesot, mir sinn dann, ware lescht Kéier schonn eng Kéier Zweet ginn, dës Kéier si mer eng Kéier Drëtte ginn. Also déi Streck huet wierklech a sech. Ech hu se net gären, si frou dat ech gepackt hu fir se iech se eng Kéier ze presentéieren, och wann et e 50 Kubik ass. An dass gutt dann Buerg a Kaassel nemmi sou an DLCs bis elo haaten. Gutt, déi hei Streck kenne mer aktuell och aus den DLCs vun Mario Kart 8 Deluxe, Mario Circuit 3. Et ass emmer faszinant wann s de eng TL Call bass an si spillen eng Matcher an se ginn net eens wanns de sees Mario Circuit. Menges Mario Circuit 3 oder Super Mario Piste oder Mario Kart Stadium, dat ass ëmmer herrlech. Déi Saachen déi ännere sech net a se ginn jo nach méi komplizéiert, wou mer ewéi déi hei Strecken der mëttlerweil am Spill dran hunn. Du muss ganz prezis si mat denge Mario Kart Strecken, wéi eng s de gären eben häss. Och hei erëm e bëssen Zickzacksgefuer vu mir. Muss awer elo eescht si kucke vläit nach op déi éischt Positioun. rem ze kommen, déi ze verteidegen an och herno eis Siegesehrung dann ze erliewen. Kee dat mer kee Peach gesi mat rouden Bäckelcher, wëll ze vill e bësse Glup Glup gemeet huet. Woubäi Peach mengen ech dat brauch net sou vill, ech mengen dat ass elo schon dronken wann d'Hai sou getraff gin ass vum Feuerball vum béisen Bowser. Also looss Iech dat einfach duerch de Kapp goen. Ech mengen 2022, do muss de genderneutral sinn an de muss dat mat Stärchen, innen iwwerall maachen. An 1992, 1993, do war den Alkohol nach e grousse Problem. An haiteger Gesellschaft ass den Alkohol scheinbar normal. Also ech hoffen, Dir drénkt anstänneg, lo iwwer d'Feierdeeg an nächste Weekend fir Silvester. Wahrscheinlech verstinn der souwisou, datt se nëmme wësse wou uewen an ënnen ass. Ech selwer muss dat net hunn, mee wéi gesot hei dréine mer eis nach eng Kéier wéi mer gedronk hätten. Einfach eng cool kleng Gimmicksgeschicht, well et ass wierklech och e Spill, et ass kuerz a knackeg gehalen, nach déi Zäit Strecken ähnle sech, du kanns wierklech soen am Fong hues de just 5 bis 6 Strecken an deem Spill hei. Wous de dann einfach eng Zuelchen hannendru gemeet hues an esou Spill fäerdeg programméiert hues, wär et hautzedags sou einfach? Nee, hautzedags gëtt vill méi erwaart. Mee wann s de einfach kucks, wie dat Spill sech scho kaaft huet, wäert moie kënne an en Experteradar goen. D'Verkafszuele wäerte sech dann da presentéiere vu Super Mario Kart. Mir ginn an déi lescht Läpp, also mir gesinn de Bowser e bësse Problemer an den Toad wëll moie kënne op de Räckelche kucken. D'Toad ass jo am Fong ëmmer e gudde Buddy vun eis, mee do gesinn mer och scho rëm de Bowser. Et kënnt elo séier do ugedüst, also et ass scho faszinant, wéi de Bowser d'Banker do erëm ugedrönt kënnt. Mee déi éischt Plaz kann eis net huelen. Mir hunn et gepackt. Mir gesinn, dat si gäre mam Ketty hei, mam Peach, ech soen ëmmer Ketty am Geck, well op der Aarbecht een ass, wat ech e bësse wéi eng Prinzessin ëmmer behandelt. Verhält a schéi Gezicht oder zielt. Op jiddefalls, mir hunn et gepackt eis éischt Plaz ze verteidegen, haten just op bouser Kasse e bëssen Nerveproblemer. Kanns de awer verstoen als Piicht, wann s de ëmmer am bouser Kasse gefaange gëss. Mee ech denken, dat ech emol eng kleng Prinzessin haut war, esou schlecht hunn ech mech als Prinzessin Peach haut net geschloen. 39 Punkten, 39 Punkten, 13, 10 an 4 mol 0. Also gutt, dat et an de Matcher hautdesdaags méi Punkte ginn fir d'Leit, soss hätte mer vill Nullen hei am Land, vill Nullnummeren. Hei ass d'Siegerehrung, wéi gesot, d'Schampesfläsch steet just do, de Pokal kréie mer op de Käppchen. Mat der Schampesfläsch gi mer dann den den Cheep Cheep hei ofschéissen. Ech soen lech Merci fir d'Nokucken, wënschen lech nach e schéinen Chrëschtdagssonnden a mir gesinn eis dann déi nächst Episod am Cup Nummer 3.